Ga i ddweud gair o ddiolch i ddechrau i'r Torïaid? O'n i 'di dechrau anobeithio, o'n i'n meddwl mae'r unig ddyfodol i ni oedd disgyn yn ôl ar yr hobi genedlaethol o ddadlau ymysg yn gilydd. Ond mae'r Torïaid wedi dod i'n hachub ni, ac wedi'n huno ni, ac wedi dod â ni o ddarawntina allan ar y strydoedd i ymgyrchu. Unwaith eto, diolch yn fawr i chi gyfeillion. Pan ddwedodd Yma dengau wrthai neithiwr bod o a'i ffrindiau'n dod yma bore yma, o'n ni'n gwybod bod ni'n dechrau ennill. A dydy'r Torïaid ddim yn bobl ddrwg. Wel, dim i gyd. Ond maen nhw'n bobl sydd yn credu bod na rai pobl wedi cael eu geni i lywodraethu a bod na gweddill ohonon ni wedi cael yn geni i wasanaethu. Mae'r Torïaid yn credu bod rhai pobl wedi cael eu geni i reoli a bod y gweddill ohonon ni yma i ufuddhau. Ac mae'n help wrth gwrs os da chi'n cael eich geni efo llwy aer yn eich ceg, fel y rhan fwyaf o gabinet yy Cameron. Nawr te, mae'n bwysig ein bod ni'n manteisio ar y cyfle yma i ddod gyda'n gilydd i ymladd. Mae'r lle yma'n dwi'n atgofio'n nglu i mi, pedair, 41 o flynyddoedd yn ôl ges i'n rali gynta' yng nghysgod y castell, Miloedd ohonon ni lawr ar cei llechi yn gwrthwynebu'r gwastraff o wario miliynau ar ffwlbri'r arwisgo. Ac ers hynny ar hyd y blynyddoedd, dyn ni wedi cael cyfres o ralïau ar faes enwog Caernarfon. Deg mlynedd yn ddiweddarach, oedden ni o flaen y Swyddfa'r Bost, un o'r ralïau ola cyn sefydlu Sianel 4 Cymru oedd un ddiwrnod tebyg i hyn yn 1979, oedd hi'n piso bwrw diwrnod hwnnw hefyd. Da ni wedi cael ralïau o blaid gweithwyr Ferodo yma. A'r cyfan yng nghysgod y castell, fy hoff adeilad yng Nghymru gyfan, sy'n symbol o fethiant y gormeswr i'n cadw ni lawr. Dyma'r lle! Ond pam yda ni yn y twll yma? Pam yda ni? Mae'r Torïaid nawr yn cael wneud unrhyw beth licia nhw, am bod ni, am bod y wlad yn y ddyled fawr. Pwy sydd wedi creu'r ddyled yma? Ydy gweithwyr wedi stopio gweithio? Ydy cynhyrchwyr wedi stopio cynhyrchu? Ydych chi yn llai effeithiol? Na. Mae o rhywbeth i wneud fo gwario miliynau y dydd ar ryfel diangen, anghyfreithlon yn Iraq. Mae o rhywbeth i wneud efo gwario miliynau bob dydd yn rhyfel anghyfiawn hollol ddibwrpas Afghanistan. A mae rhywbeth i wneud efo gwario miliynau bob dydd ar adeiladu bomiau niwclear sydd yn gwbl obsolete ac yn gwbl ddibwrpas yn y byd sydd ohoni. Ond maen nhw wedi cael help gan y drefn gyfalafol y tro yma. Mae'r drefn gyfalafol i hunan wedi creu'r twll du. Mae'r drefn gyfalafol a'r farchnad wedi gwthio prisiau eiddo i fyny i sefyllfa hollol afresymol, Ac yna mae'r bancwyr a'r ariangarwyr wedi gweld cyfle i wneud ffortiwn i hunain ar sail prisiau cwbl afresymol, cwbl afreal, a'r arian oedd ddim yn bod, ac yna pan ddaeth y cwymp, ffindio bod yr arian ddim yn bod, ac yna dyfeisio yr egwyddor hyfryd honno, Mae'r drefn gyfalafol yn ymddiffyn ei hun. Mae rhai sefydliadau'n rhy fawr i ddisgyn. Mae rhai banciau yn rhy fawr i fynd yn fethdalwyr. Felly, beth yw'r ateb? Rhoi'ch arian chi a fi. Arian gweithwyr sydd wedi talu ar hyd eu hoes i'w cronfa pensiwn. Lluchio'r arian hwnnw i fewn i'r twll du i achub y banciau, fel y gallwn nhw fynd ymlaen i dalu'r bonwsys i'w hunain. A maen nhw'n dal i wneud hynny. Arllwys rhagor o filiynau o'ch arian chi a fi i achub Banciau Iwerddon. Pam? Am bod Llywodraeth Llundain yn sydyn wedi dechrau caru'r Gwyddelod? Nage, choedau fawr. Am bod Llywodraeth Llundain yn sydyn yn credu bod hi'n dda i helpu cymdogion? Na, choeliau fawr. Am fod banciau Prydain 'di dweud allwn ni ddim fforddio gadael i fanciau Iwerddon mynd i'r wal achos Mae o'n mynd i dynnu ni i lawr, ac felly mae harian chi a fi yn cael ei ddefnyddio unwaith eto i achub y banciau. A rŵan, mae rhaid gwneud toriadau am ein bod ni mewn cymaint o ddyled. Ac unwaith eto, pwy sy'n mynd i dalu? Y gwan mewn cymdeithas, y di-waith mewn cymdeithas, y bregus mewn cymdeithas, y sâl mewn cymdeithas. Y gweithwyr cyffredin sy'n mynd i dalu unwaith eto. Mae'r toriadau yma yn mynd i chwalu teuluoedd, yn mynd i chwalu cymunedau. A gadewch i ni, gadewch i ni sylweddoli, gadewch i ni ddweud hyn, mae gwneud bwgan o'r sector gyhoeddus yn gwbl, gwbl gyfeiliornus. A dydy'r sector gyhoeddus ddim yn fwy na ddyle fe fod yn fan hyn, y sector breifat sy'n digwydd bod yn wan. Mae'n rhaid i ni sylweddoli mai arian gyhoeddus sydd yn cadw olwynion yn economi ein cymdeithas ni i droi, ac yn aml iawn mae'r sector breifat yn dibynnu ar arian gyhoeddus. Ga i orffen gyda hyn, gyfeillion? A diolch i chi gyd am ddod, ac yn arbennig bod pobl ifanc o'r diwedd, diolch i Dduw bod myfyrwyr allan ar y strydoedd, ond i ni wedi anobeithio. A gyda llaw, os oedd rhywun yn amme gwerth datganoli, O leia, yn yr achos yma, mae Llywodraeth Cymru a'r Alban wedi dangos eu bod nhw'n amddiffyn yn yn myfyrwyr ni. A dewch allan ar Fawrth y trydydd i sicrhau bod Cynulliad Cymru yn cael y pwerau i wneud hynny'n well. Ond i orffen gydag S4C. Dydy S4C ddim yn berffaith. Nag ydy. Fysen ni gyd yn licio newidiadau yn S4C. Ond mae S4C yn stori o lwyddiant. yn storio lwyddiant sydd wedi sgilio miloedd o bobl Cymru fel pobl camera, fel cynhyrchwyr, fel perfformwyr, fel sgriptwyr. Mae wedi bod yn andros o gyfraniad i economi Caernarfon a Chymru gyfan. Mae'n llawer mwy na chydig rhaglenni. Mae rhaid i ni ymladd dros S4C a nid Alun Cairns, Nid adran o'r Llywodraeth ydy S4C, ond yr unig wasanaeth teledu Cymraeg yn y byd, oedd yn cael ei amddiffyn yn bwrpasol ac yn fwriadol gan Ddeddf Gwlad. Mae'r Llywodraeth yma eisiau chwalu'r Ddeddf a taflu S4C i mewn i bot BBEC, a phan ddaw i'n fater o ddewis rhwng Radio One, Two, Three, Four a Five, bbc One, Two, Three, Four a Five a'r World Service ac S4C, dyn ni'n gwybod pwy fydd yn colli. Mae rhaid amddiffyn cyllid S4C i'r dyfodol a rhaid amddiffyn annibyniaeth S4C yn fwy na dim. I orffen, fel bod Jill Evans wedi dod 'ma'r holl ffordd, a diolch i Jill, Tywydd y blaid am ddeud ei bod hi'n gwrthod talu'r trwydded. Ac a'i ddweud fel cyn lywydd a cyn gadeirydd Cymdeithas yr Iaith a cyn gynghorydd a cyn uffar o lot o bethau, ga'i ddweud yn bod i hefyd yn gwrthod talu'n rhwydded teledu, nid am y tro gyntaf, nid am y tro gyntaf. Ac a'i ddweud i orffen Siarad efo chi sy'n perthyn i'r dosbarth canol fel fi. Dyn ni'm yn licio gyfadde efo, ond dyna ydyn ni. A dyn ni'n cydweithredu gyda'r banciau i dalu llawer iawn o'n biliau drwy ddebyd uniongyrchol. Mae gynnon ni fantais. Mi allwn ni stopio dalu am 'yn trwydded deledu yn nawr. Stopio drwy yr yr debyd uniongyrchol, a dweud wrth yr awdurdodau, 'dyn ni'n stopio talu yn debyd uniongyrchol am y trwydded deledu nawr, dweud y rhesymau a dweud y byddwn ni'n dechrau talu eto pan fyddwn ni wedi sicrhau cyllid i'r sianel Gymraeg, yr unig un yn y byd, a pan fyddwn ni wedi sicrhau uwchraw pob dim, annibyniaeth, rhagymharaeth, ddigywilydd, aelodau seneddol, Torïaid, neu unrhyw seledau, neu unrhyw wleidyddion eraill. Diolch yn fawr i chi am ddod yma i'r glaw.